Бастылҕах ветераннарбыт, нэһилиэкпит аҕам саастаах дьоно-сэргэтэ. Эйигитини аан дойду үрдүнэн ыытыллар кырдьаҕастар күннэринэн, кыайыы тоҕус биэс сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн, нэһилиэк дьаһалтатын депутаттарын уонна общественнай санааттарыттан Итиитик истиҥник эҕэрдэлээтэҕим буолуохтун. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус биэс сыллаахха аан дойду тэрилтэтэ ООН ассамблеята алт сылын аайы алтынньы ыйга кырдьаҕастар күннэрин ыларга диэн уураахтааһынан турар. Ол күнтэн ыла биһиги бу отут сыл, сыл устатын тухары биһиги ветераннарбытын, аҕам саастаах дьоннорбутун барҕа махтал тылларын этэн Кинилэргэ сүгүрүйэн кэллибит. Бүгүн биһиги махтал тылларын тириэрдиэхтээхпит биһиги аҕам саастаах дьоммутугар, биһиги бэйэбит ситиһиилэрбитинэн, оҕолорбут үчүгэй үрэхтэринэн, сылаас сыһыаннарынан уонна таһаарыылаах үлэбитинэн. Ол курдук кэлиҥҥи сылларга тааһаҕардар түмсүүлээх буоламмыт биһиги элбэх ситиһиилээхпит. Ол курдук сүүс миэстэлээх таас оскуола үлэҕэ киирдэ. Быйыл саҥа балыыһа дьиэтэ тутуллара былааннанна. Онно сүүмэ биир сылга федеральнай программа киирэммит саҥа кулууппут дьиэтэ тутуута саҕаланар. Бу үлэ барыта биһиги кырдьаҕас дьоммут, аҕам саастаах дьоммут сүбэлэринэн амаларынан, кинилэр этиилэринэн ситиһилиннэ. Ити курдук этэн тураммын, мин бу кырдьаҕас көрөн дьоммор этиэхпин баарабын, кытаанах доруобуйаны, сылаас сыһыаны уонна уһун дьоллоох олоҕу. Барыгытыгар дьолу, соргу.

Үһүспүт аҕыс састаах дьоннорун бастакы кылаас коллектива ардаттар. Барыгытын бырааһынньана итиитэ истиҥник эҕэрдэлиибит. Уһун ийэлээх, дьоллоох оҕолор баҕарабыт. Эбээ курдук эйэҕэс, эһээ курдук сайаҕас, ким да баарын билбэппин, кимин кыайаттарбын. Эһээбит, эбээбит, эһиги эбиккит Күөкээн да көлүөнэ, үчүгэй да көлүөнэ, хорсуҥ да көлүөнэ, хоһуҥ да көлүөнэ Иһэдьит итигэс, эбэ ааминьигэс, эбэ олус үчүгэй, эһэ олус дэлэгэй. Ийэм аҕам үлэлииллэр киэһэр кэлэллэр. Таптыр киһим, күндү киһим, миигин кытта өрүү баар Сиҥҥин кытта дьулубулээн, уһун-уһун үйэлээн Венян, тэ эбэ эбээ астык, эбээ сүбэһит, эбээ бардьо, эбээ көмүс, эбээ истэҥҥин, эбээ астык Кырдьык, эбэ сүбэһит, эбэ көмүс киһи. Эбээ дьиэбит өһүөтэ. Кини туллар тутааҕа, дьиэҕэ-уокка генерал, илэ чахчы хамандыыр. Эбэни мэнэ харыстаан, дьиэттэн-уоттан

Эбээлээх эһээбэр тапталбын, хоһооммор сirийэн тиэрдиэҕим, истинник убастыыр сыһаммын, ырыабар ылламмын ыытыаҕым Мин эбээм сайаҕас санаалаах, үтүө майгылаах, кини сүрэхтээх. Мин эбээбин таптыыбын, кини ыалдьыбакка биһигитини кытта уһуннук олоруон баҕарабын

Таптыыбын мин эһэбин хайгыыбын мин эһээм эһээм миэнэ эйэҕэс куруутун аттыбар баар улааттахпына эһээм миигинэн киэн туттуо эбээм Маайа кинини күүскэ таптыыбын эбээбинэн киэн туттабын

Всех пожилых мы поздравляем соседним этим светлым днем. Мы вам здоровья пожелаем, долгих лет и счастливых дней. Пусть всегда вас согревает забота ваших внуков и детей. Аҕам саастаах дьоннорбутун, эйэҕэс эбээлэрбитин, эһээлэрбитин күндү үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлиибит! Бэһис кылаас коллективын аатыттан хомус дорҕоонун бэлэх биэрэбин.

Ыксаана суох, мин олорбут курдукпун. Миигин өйдүүр дьүөрэ суох, мин кэлэбин, мин уустукпун. Оо, көрдөргүөм үс үрэхпин. Сир курдук үс чэрдээх, киэһэ сиргэ үппүт, саха сэмэ үгэстэ, мин саҕабын, мин киһибин. Сүкээбин да сүмэрдээмин олоҥхону айбытым, мин кынаттаах атым көтөн. Быйыл быйылгын оҕургар чордук кистиэ баар өтөн. Өй толоҕон толоонулар, Мин баарбын сирэ ылыахтар, мин баар буолуом саа суҕар, мин саҕабын мин диибин. Миин кытта доҕордоһун, билсин, барык. Туруйалар дьugдаараллар, туруйалар күһүн ахсын алаас үһэ халлааттыыллар, ким эрэ оҕуо сааһын сүгэлэйдьэ бараллар. Мин саныыбын, ыйан бүгэр диэн уолан эбилиннэҕэ. Эргэ, номуот дьөөһөгөр кыһыл хаалтыс кистэннэҕэ.

Мичээрдиибин тиис күн аайы хабарынан ылаатын тоһуйуом, бу диэн гына тэтимнээхтик көлүөҕүм сарсын, уйаргыыбын оо арыт сол бэйэтэ сүрэхпинэн хаамар курдук сылайбыт атаҕынан үктэнэн иннин диэки диэн дууһабар үөгүлүүр чордук суолум кимиэхэ эмэ баҕар мин бэйэм суол буолуоҕум. Айан Оҕолор дохсутугар ким этэй? Эриирдээх ааһыыга эрбиллэр. Дьокуускайтан уйата көтөрөөс көҕүлэр өллөр. Ньиргиэрдээх тыаһын бурҕаата, чанчыкпар хаар буолан өллө. Силлиэлээх нэпсиэтин сылаата, сүрэхпэр дууһабар мунньуллар. Эр бэрдэ, сууллума ыҥыырдан эрэллээх мэҥ ийэ буол.

Туох күүнэ нүөһүгэр мин ырыам, өтүтэ туруом мин анныбар. Мин ала хатаа буола буолбатахпыттан үөрэбин, арын кини тохсус баала түөспүн охсор дүүрүлээтин. Хараҕын да хараҥардар сатарыччы күлэбин, төһө төгүл мускуйар да соччо төгүл күүһүрэбин. Улахан ааллар эрэ аналлара силлээ, балкыы,

Күндү эбээлэрбитин итиитик-истиник эҕэрдэлиирбитин көҥүллээҥ! Олорор олоххут уйҕарыйбат уйгуланнын, быстыбат быйаҥнаннын, үөрэ-көтө алгыстаннын, аҕыһын сааскытын аһары түһүн, тоҕуһуоҥҥутун таптаччы туолан сис сааскытыгар диэри сылдьын диэн алгыспытын тиэрдэбит. Эрэҕэ-эһэҕэ кэрэни сырдыгы, баҕарабыт эһиэхэ кытаанах доруобуйаны, аан дойдуга баар бары үтүөнү, куруутун оҕолоргутун сиэннэргитин кытары дьоллоох буолан олоруккутугар эбэм баар атаахтыыр күн киһим элэккэй бигэнэр биһигим эрэнэр буруйбун өйөөччү эриэккэс тылынан эмтээччи эбээ диэн сылаастык ыҥыран эйэҕэс диэнин дьоллуубун эбээбэр тапталы иҥирэн эстибэт олоҕун салҕыыбын эккээм эрэлээх эркиним эркээлээх суолум сулуһум Сиэнньинэн сүрэххин нуолуттуу, сирбэккэ уһуннук олордуу Күндүтүк саныыр дьоммутун, эбээлэрбин нэһээлэрбитин аҕа саастаах дьон күнүнэн тохсус кылаасаттан икиитик истиҥник аҕатыт. Эбээлээх-эһээлээх буоламмыт оҕолор олус дьоллоохпут. Көрүүгэр ылбарга улаатан, олоһун махтаныах тустаахпыт. Күн кэриэтэ күндүгүт, күндү дьоммут кырдьаҕастар. Күн уотунуу сылааскыт, көмүс туоһалаах аанньаллар. Кырдьар диэни билбэккэ куруук-куруук үөрэ сылдьыҥ. Ыалдьар диэни билбэккэ сүүрэ-көтө туойа сылдьыҥ. Сырдык эһээлэрдээх буоламмыт. Куруук сыллыыр, куруук алгыыр, эбээлэрдээх буолан

сайын дойду мүөттэх салгына Убастыбыллаах нэһилиэк аҕам саастаах дьоно ытык-мааны кырдьаҕастарбытын сүбэһит-амаһыт бэтэрээннэрбитин эһикини уон биэс кылаас аатыттан кырдьаҕастар күннэринэн итии-истиник аҕардалиибит Эһиги үлэлээн ааспыт кэҥиит, үтүө сүбэҕит, муударай тылгыт хаһан да умнуллубат. Баҕарыа этибит эһиэхэ ыстаал курдук доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу, ситиһиини, үөрэ-көтө ыалдьыбакка сылдьаргытыгар уонна улахан махталбытын тириэрдэбит.